wĩ mwega njoki wa ndekarũ ndĩ mwega makĩria nĩ wega mũno nĩ twacemania rĩngĩ eh, gĩthaku gĩa kagũre wa pendas na njoki wa ndekarũ gĩthaku gĩkĩ nĩkĩo tũciragĩra maũndũ eh, na tũkoranĩria ciũria na gĩthaku gĩkĩ nĩkĩo kĩoneka gĩciaragĩrwo maũndũ marĩa mega twoka haha kwaria ndeto o iria twaragia no tũgathiĩ tũkĩaragia na, na, na section ya atimia ya athuri ya airĩtu ũguo no mbere ya twĩke ũguo nĩ mũĩ twambagĩrĩria na, na kũhoya ngai nĩgetha twarane na ithuĩ reke twambĩrĩrie na ihoya

twakũgatha na nĩ twakwambararia na twauga atĩ tũtingĩambĩrĩria ũndũ tũtakwĩrĩte ũhoro ũrĩa twaragia haha twaragia nĩgetha tũthondeke nĩgetha andũ mamenye wega makũrane wega na ũru na rĩu ngai baba tũrakũria ũtwarane na ithuĩ mũcemanio-inĩ ũyũ kĩrĩa gĩothe tũkwaria reke twarie ũgũtũthikĩrĩirie na tũgwĩtigĩrĩte nĩgetha nakĩo kĩingĩre ngoro-inĩ cia andũ arĩa tũrarĩria

Amen. Amen. Rĩu rĩ, nĩ ndauga andũ arĩa othe matũthikĩrĩria na arĩa matũthikagĩrĩria na arĩa ageni eh, o ta ũguo ngwĩgwetete ndauga njĩtagwo kagũre wa Fendas na gwitũ nĩ Nyĩrĩ na, na, na Nyĩrĩ thĩinĩ wa Kenya na ngacoka ngaikara Netherlands no na twaikara ndaikara Netherlands ndiriganagirwo ni ni kuria nyumite na kuria thiaga na kuria andu akwa mari na nikuo kuria gwitu Kenya na riu riria turi guku maundu ni maingi koguo tugona twambiririe o kwaragia maundu maria turaigua magitwikira hinya na mbere ya thiange nake reke njĩre mũtumia mũrata wakwa o nake amwarĩrie ahingũre mũcemanio nake nĩgetha tũtwarane wega tũhote gũtwarana tũrĩ rũgendo rũmwe tondũ andũ erĩ matingĩtwarana mati- matarĩ karĩko twĩna karĩko na njoku wa, wa ndekaru thikĩrĩriai

aragia ruga ya nyina wathiĩ itarĩ mũkaria gĩitariani wathiĩ njĩrĩmani mũkaria kĩnjeremani wathiĩ gwa kagũre horandi nĩ itharandi mũkaria kĩ nĩ itharandi o ũguo kũndũ guothe rĩu ithuĩ no ithuĩ twakuirwo hakiri tũkĩonio atĩ ruga citũ itirĩ bata kana rũthiomi ritũ rũtirĩ bata no rĩu century ĩno nĩ ĩkinyĩte ihinda rĩa kuonia andũ atĩ rũthiomi rwitũ rwĩna bata o rũtiramakania nĩ rũrĩkũ thoimaga rũthiomi rwa nyũkwa ti rwa thoguo rwa nyũkwa nĩruo rwagĩrĩire koguo rekei tũcoke gĩthaku-inĩ twarĩrĩrie atumia nao nĩ tũrarĩrĩirie arũme twarĩrĩrie atumia nao tuone harĩa mangĩteithĩkĩra na harĩa tũngĩmateithia nĩ ndakũhe rũtha kagũre mũtwarithie ĩĩ

wa maũndũ nginya marĩa mũthee agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akiuga ũgakorwo nĩ ũrauga ũgakĩoya gĩtĩ ũgaikarĩra ũgeciria nĩ ũgũtũmĩra wara waku wothe tondũ akorwo kũrĩ mũndũ ũrĩ wara ona tũrĩ haha nĩ ithuĩ tũgũcuka maĩ tũikarĩire ihiga tũrĩ atimia ona ithuĩ koguo maũndũ marĩa tũkuga rĩ tũrauga maũndũ marĩa tũĩ na marĩa mothe twanahĩtũkĩra na maũndũ marĩa mothe twanona mahĩtia na tũkameka mũtimia arĩ mahĩtia maingĩ onake ta mũtu ta njohi ya mũtu nĩguo ndaigua ũkĩrwo tene na rĩu mũtimia nĩwe tũrenda kwarĩra ndũgĩra ndũgĩra nĩ kuga atĩrĩrĩ tũrenda gũcuka na kwarĩrĩra ndũgĩra rĩ nĩguo gwatũmagĩrwo gĩkũyũ gĩatũmagĩra nĩ tũkwarĩra mũndũ mũna ndũgĩra nĩ kũmwarĩrĩra ũkamũgutia gũtũ ũmũikũrũkĩtie mũrwarĩtie iniũrũ-inĩ ũkamũikũrũkia na rĩu rĩ tũraria horo wa atimia arĩa maya aya magũrwo mutumia agurwo agurwo muthenya uria akigurirwo kuri magurirwo no hiki kuri magurirwo akirwo akihenerio kuri ndirajiguite kuri mahikire mahikire na ciana ciao tondu ohire mwana agikira mugongo nigetha amenywo ndarathie kundu ri agikua mwana na mugongo mundu akihika ri maundu maingi mundu akihika kũrĩ matigire mbembe gĩthĩi kũrĩ matigire mũtũngi rũĩ handũ mahuti-inĩ kũrĩ nĩkĩo ũiguaga rĩrĩa gwathiĩ kũgũranwo rĩ ũkaigua kwĩrwo atĩrĩ eh, no nginya arĩhe rĩ mũtũngi wa maĩ ũkarigwo aetio mũtũngi wa maĩ kaĩ o mataha maĩ na kĩngĩ mũirĩtu arĩa akinya gũkima aca nĩ mũtũngi ũrĩa atigire mũthenya ũrĩa athire rũĩ akĩyugithia nĩ arenda kũgĩra maĩ mangĩ hwainĩ na gatuma rĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo akuire mũtũngi ũcio na mũtũngi ũcio acokire agĩthiĩ akĩũte aũte kũ o handũ kaũ- ka- ma- mahuti-inĩ nĩgetha akĩre tondũ harĩa mũnyanya we amwetereire no tene gũtiakĩrĩ thimũ andũ meranaga na ndũ- na- na no nginya ũĩ- ũmĩ- ũ- ũ- ũthondeke mathaa macio nĩgetha ndũ- mũtikahĩtanie tondũ rĩrĩ mũngĩhĩtania mũtingĩetha na mũtingĩonana nĩkĩ ĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũramenya nĩ hĩndĩ wa- akũra kwanyu kana nĩ hĩndĩ wa- wathiĩ nakũ

njikirira thani ingi nyina amurie uranji urekira thani igiri irio niki kai kuri na mugeni ero we we maitu tiga nengereria irio na na uhinjikirire ndubia ikombe igiri nyina agikunya agikunya giti igagitwarwo ciatwarwo e tondu uria ukaga hithitwo tene ndahoyagirwo irio ni kuiyo ciagwo

atarĩ onwo nĩ mũndũ no rĩu kũrĩa kwao rĩ kũrĩ na sigino ũrĩa ũhithĩtwo kũrĩa ti mũndũ wa gũthiĩ tondũ irio iragĩrwo ikagĩrwo cia hwainĩ nginya rĩrĩa mũrĩ mũrĩ ithe wa, wa mwanake arĩrwo nĩ nyina nĩ mũtumia wake atĩrĩrĩ we mwĩte mũrũguo mũrie mũgeni rĩ akũmũhitha nginya rĩ akũmũhitha nginya rĩ tondũ niĩ thani ciakwa irathio ici na nĩ ndĩrareherwo na cai no cũrũ no ndĩranengera na ũgathiĩ na ũkarehwo no kaĩ ndirona mũndũ ĩ na nĩ tondũ atimia mataingĩra thingira wa nake ndũngĩaingĩrire ũrĩ nyina mũndũ ũingĩre kuo nĩ kwaga mĩtugo ũngĩingĩra kuo koguo rĩ rĩu nĩ ithe ũgwĩta mũriũ we gĩcũkĩ na nĩ ngwenda tuonane agakĩmenya bas nĩu nĩ ndatwarwo igũ cira-inĩ na nĩ ũndũ wa itĩo iria ciarĩ kuo na ciana ũrĩa ciareretwo rĩ mwana ũcio agathiĩ nĩ aramaka kana nĩ akwĩrwo nja tondũ nũĩ nĩ akũrio nĩ mũirĩtu ũcio nwa mbarĩ yao arĩa monete programu ĩno itũ ya gĩthaku gĩa kagũre na njoki

uri wa agakimuhoya ndeto iria ciothe aguthie kuhe ithe ha tondu ndangimuthie kumwathamaria kanua uria ciana cia thikå ici ciathamaria aguthie oe atä athiä kuheana ndeto iria irä na må konde ciäragwo cirä na må konde ndeto nduu

nyina ndakwamba kwambia magaikara thome magakiaria mwanake agagicokia ciuria akorio ngukuria atiriri ni umunite kuguru kuna kuguru ti kunwo kuguru ni ari na ihu mwanake agakiuga ii nikio ndiramwiyire

riu ri andu magakiambiriria hau na ndikwamba guthie muno nake njoki tondu no arika riakwa ni oi reke nake aheane hau hangi uguo niguo ati muiritu atigaga indo nduka-ini tondu ni ndi na my sister watumirwo nduka agire iria na iria riu ritiri riakinya nginya umuthi nä na my brother wambatirie kairĩtu na uniform mami akinjira ndathiĩ kuo akinjũria ĩ nĩ ũmenyete mũrũ wa nyũkwa nĩ ndĩronire kairĩtu kena uniform ngĩmwĩra ndionete na arakua gũkũ thani igĩrĩ cia irio ĩ hĩ ndũkĩmwĩre mũirĩtu agĩikũrũke Ĩ, ĩtanaĩ ũmwĩre aikũrũke. No aretigĩra gũikũrũka. No nĩ agĩcokire agĩikũrũka na kuma hau nĩguo amenyagwo nĩ wa mbarĩ yao o ta ũguo woiga nĩ wa rũrĩra rũrĩkũ na maũndũ mau mothe nĩmo matũmaga mũndũ akorwo akĩmenyeka ũrĩa mwega na ũrĩa mũũru ũguo nĩ kuga hĩndĩ ĩno rĩu tũranyitana tũkacemania na kũu bara tũgaikarania kamwi stay hatirĩ mũndũ wĩ gatagatĩ kau ũngiuga ũyũ nĩ ng'ania wa ng'ania wa mũrũ wa ng'ania kana wa wa mbarĩ ng'ania nĩkĩ gĩa gũtũma tũrore maũndũ mau hĩndĩ ya kũgũranwo ũndũire wa gĩkũyũ tondũ tũtingĩaria ũhoro wa ũndũire wa mũndũ ũngĩ ũndũire wa gĩkũyũ nĩ watuĩrĩtie maũndũ mau na ũngĩrora bibilia nayo nĩ yamenyaga mũirĩtu ũyũ nĩ wang'ania na nĩgetha rũracio rũkinye nĩ tũrĩarĩrĩria rũracio mũthenya ũngĩ mũirĩtu ũyũ rĩrĩa agĩũka mũciĩ nĩ atuĩka ngatha

ũguo tiguo tũkuuga no tũroiga atĩrĩrĩ we mũtumia ta reke wĩnyihie no ti wĩnyihie ũragwo na ti wĩnyihie hũrwo na ti wĩnyihie ũthire hau nĩ tũrarega ithuĩ tũroiga human right is woman right atĩ right ya mũtumia no ya, ya mũndũ ũguo nĩ kuuga atĩ ta rĩu rĩrĩa tũrona gwitũ mũtumia oraga mũndũ akohwo mĩaka mĩrongo ĩtatũ nĩ tũrarũrĩrwo tondũ mũndũrũme nĩ arakuonjia na agakũraga na agacoka akoima na mbeca oro ũguo agakorwo free koguo gũtirĩ na right ya mũtumia okay rĩu nĩ tũkiuge atĩrĩrĩ nĩ wakĩgũrwo nĩ wagĩtuĩka matirio ya mũtumia wĩ mũtumia mwega

agĩthiĩ toro nĩ eragwo ũrũrũkira mwana tiga kũrĩra rĩu koguo rĩu ndagĩka ĩno nĩ maũndũ mau nĩ mahinganĩtie makaga ũgatuĩka we waciarire ũgĩtigĩra mũirĩtu wa wĩra mũirĩtu wa wĩra akĩhũgũra itina akĩhũra mwana ũcio agakũra ena marũrũ mwana ũcio agakũra ũguo na mwana ũcio agatuĩka mũndũ wa marakara maingĩ mũno oro nawe mutumia nduri mukenu gitumi ni giki itondu ona muthuri guo nake ndaragukenia no ungiaga gukenio ni mundu rume ri kotangikenia ciana ciaku we koro no njurio ingiuga mundu akenie ciana ciake tondu icio nicio cigakorwo ci rucio rwanyu ti rwaku rwanyu gĩtũmi nĩ tũronire nĩ tũromire ithe wa mwanake kana ithe wa mũirĩtu akĩgĩrwo hĩndĩ ya graduation we arutĩte wĩra mũnene wa kũmũthomithia na kũmũrera njĩra akagĩrwo na nĩ ekũgĩrwo tondũ oimire mũthimo-inĩ wake rĩu koguo mũtumia nĩ ehotore rĩthũ no amenye atĩ ciana ici thoguo no ng'ania ongorwo nĩ orire rĩu kĩambiũ mwetagĩrĩre hĩndĩ ĩna no ũngĩkorwo ciana ciaku itiagĩire na mĩtugo ciana ciaku itiathire mawĩra ciana ciaku ciorĩire kwa njohi icio nĩ ciaku wĩ wiki hau mũndũ rũme ndakoragwo ona mwĩraga mũhana nyũkwa mũtũkĩtie nyũkwa no kangĩthoma gatonge gatuĩke minista gatuĩke ng'ania kau nĩ kahĩ kana kairĩtu gake na nĩko etaga maitũ kana baba koguo nĩ tũkwenda atumia ithuĩ atumia tũtumĩrie twĩbange twĩbange ũndũ ciana citũ igatũrora ciigue cingenu icio aithe matirĩ na thĩna ithuĩ nĩ ithuĩ tũgakorwo na thĩna na tondũ nĩ ithuĩ tũgatemengo rĩ ta tũtangĩyarĩrĩria ũmũthĩ tũtikanateme ngũrũ ũcio kagũre ndũhĩ ũhoro rĩu rĩ ah, mũtumia nĩ wa mũthĩ tũrarĩra ndũgĩra na nĩ tuonete maũndũ maritũ makoniĩ atimia wa mbere nĩ wakuaga mwana ũyũ mĩeri kenda mũndũrũme no kũhanda ahandire mbeũ koguo mwana ũyũ aumaga oe language yaku nginya arĩ nda mwana ũyũ no wĩthondekere na no ũthũkie mwana uyu riria uramwongithia mwana akororete iguru hu ukamuthekia mwana akamenya ni guthekagwo ukageka mwana akamenya ni hau mami ahutagia ngakena ugathie na mbere na kurera mwana ucio agikuiguaga na ni wathomithagia mwana uyu ukamwira baba baba nigetha mwana acokere ete muthuri ucio baba mwana tuwe wetungĩire akĩmwĩta baba kana akĩmwĩta dadi nĩwe wamwĩrire rĩu rĩ mwana ũcio agakũra ũrĩa wamwĩrire njũgũma njega yumaga kĩ njoki yumaga ikũrĩro yumaga ikũrĩro na ikũrĩro nĩ kuma harĩa akũrirwo kuma rũrĩra-inĩ rwaku kũhandwo nĩ ahandirwo no rũrĩra nĩ inyuĩ mwamũranirio nĩ ndagĩtarĩ kana mũtumia ũrĩa wagũteithirie agĩtinania koguo ikũrĩro nĩwe na nĩ ũndũ wa ikũrĩro rĩ wĩna authority igũrũ rĩa mwana ũcio wĩna kiugo kĩa mũico kĩa mwana ũcio no urere mwana na agatuĩka kĩndũ kĩrĩa we ũkenda wambĩrĩria gũthũkia mwana arĩ o mũnini rĩ noguo agũkũra mwana ũrĩa ũramũkũkĩra noguo arathiĩ agĩkũmenyaga mũthomanaga inyuerĩ

mwana ucio kuine tu mwana ucio riria ni oe riria waragiria ithe wega na ni oe riri riria umukombaga mwana ucio ri ni akuranite atiriri gukomba ti wega ni oe tondu ndukombaga no kwaga kuga kiugo na ugathigeria giti mwana ucio agakurora

ndakwira atiriri we niwe gwithukiria mwana na niwe gwithondekera umuthi muthenya witu turenda gukwira atiri mutumia turenda gukuhinyiriria biu kuria twahitire ni hindi tugukwira tondu no korwo ithu na ithu twikirirwo turakwira nigetha urunge aria na mwana waku ruga njega ya mama onia mwana ucio wendo ona ungikorwo urakarĩtio nĩ ithe na mwana ũyũ arĩ nawe ciero-inĩ geria muno na ndukariganwe na thakame yake niwe mbegu i koguo umutinangitie maita maya ari mwena waku wa ituriro na ari mwena waku wa kuhandwo aithe wa kuhandwo koguo ri mwana uyu ari na two different feelings ena feeling ya ithe na ena feeling ya nyina koguo riria urenda mwana uyu aigua onage o weri umenyage no we ithe koguo ri mwana uyu arakura achanganikeirwo meciria-ini tondu ari na wendo wa ithe ni undu niwe mbegu ari na wendo wa mamu wao tondu nake niwe ikuriro riu ri ni gwakinya handu mwana ucio akura akinya kwimenyera wega na uru nio yatiriri wambere reke njuge atimia tukarekerwo biũ nĩ ũndũ wa gũciara tondũ kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte nĩ tũkaiguĩrwo tha atĩ nĩ gũciara tondũ aciari airĩ atimia nĩ aici tũrĩ aici biũ mehia nĩ tũherei na nginya ciana citũ ikamenya ĩĩ tondũ rĩrĩa mũthuri ũyũ nĩ ũndũ nake nĩ kakurĩta rĩ nĩ accountant rĩ endaga wamwĩra kĩna akamenya mbei akandĩka amwĩra kĩna rĩu inyuĩ na mwana rĩ mũgathiĩ timu ĩmwe haha tũkwĩra baba guo atĩrĩrĩ haha tũkwĩra baba guo

okay mm-hmm. nĩ ũndũ wa side plate ĩno ya mũirĩtu rĩ mm. mũthuri rĩ nĩ arenda onake kũhenia eh, kamĩtĩ ĩrĩa atĩ kũrĩ na maũndũ areka ma bata na mbeca kũrĩa irathiĩ no nĩ getha nake atware haha ha side plate rĩu haha rĩ harĩ na kĩ na mũtharano mũtumia agakĩmenya rĩu niĩ riu ndutigagia kindu waretini ona ndutigagia mubuto waku ona tukihura ona tungiinamania atia ndugwaga ndugwaga kingoto ndugwaga ciringi nae ni ugwicua kiroko eh hariri ng'ombe ĩrĩ harĩa rĩ ndĩrona ta ĩrĩ ndwaru ndũĩ nake nĩ hĩndĩ arambia arenda gũteng'era nĩgetha ingĩre wabici ng'ombe ĩrĩ harĩa nĩ ndĩrenda kũmĩtĩra ndagĩtarĩ tondũ ĩhiana akaũria mwana mwana nĩwe mũira

ndakwĩra atĩrĩrĩ mũtumia wĩ ngingo na ngingo rĩ nĩyo ĩgarũraga nĩyo ĩtũmaga mwĩrĩ wothe ũgarũrũke wone na thutha na wone na mbere tũmĩra ngingo ĩyo yaku wega yone maũndũ marĩa mega kanua nako karie maũndũ marĩa magĩrĩire nĩgetha mũhote kwaka mũciĩ ũyũ na mwana ũyũ na ithe

no utaroria ni gatinge taro gatingera coka tondu ni inyitanite muno koguo ri menyerera gwaku tondu uraiwo riria kuriaga kindu kingiyika tondu side press ni nake oyaga calculator ndagutwara kwa muka ciothe

ũgakĩruta ũgĩcoka ũka na kũrĩa nakuo arĩa arĩa mareka atĩrĩ arĩa nao mara magũcoragĩra mena mwana rĩ no matitwaraga mbeca icio kũndũ kũngĩ matwaraga o thĩinĩ wa wa mũciĩ ũcio wao nao magagĩũterera rĩu rĩrĩa gũrĩkinya atĩ ndũrahota kũrehe mwena ũyũ kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩikara thĩ nyina mwana okĩra ona rĩu nginya thoguo na twamwĩra ona harĩa tũronagĩra gĩa kũrĩa rĩu nĩ aregete biũ ithe mwana akamũcokeria karatigire kũruta wĩra kũrĩa arutaga ehe nĩ arutaga ĩ ndaiguire kũrĩ kũndũ kũngĩ arahĩtũkĩra agĩcoka gũkinya gũkũ gwitũ rĩ kũrĩ kũndũ aramba gũthiĩ akĩhothaga mwana ũcio nĩ araigua ĩĩ mwana ũcio akagĩa na bitterness tondũ rĩrĩ ona nyina ona kĩrĩa maronaga kĩambia gũkĩnyiha kamĩtĩ ĩno ĩkakorwo ĩguo ona yaga kwaria na kanua ĩkaria na maitho nyina arĩrio nĩ mwana rĩ arĩmũroraga na maitho tondũ rĩu nake rĩ aimbire arorora mwana ũyũ kwanja tondũ ciana imwe ihanaga ikahianaga ithe rĩ arona mwana uyu akona tarä ithe bitterness niyo twenda kwarĩrĩria ya timia mutimia akarakara marakara mwana uria urari murata weri akambiriria gutuika thuha yake tondu ahiana ki ahia aramona ahiana muthurwe koguo kaundu murari na relationship na mutimia na mwana ri ni kambiriria gwika atia guthuka gutire ndundu ringi na numenyage no amuthukirie no amwonire no muiye mwana uyu agakura ena bitterness ndi ndirikana mutimia murata wakwa mari a very good couple nie kuria kwahitanirio nie ndire ndamenya ndathire ngikora ni matiganire

ngatuĩka mũici ngagũrĩra ngai yarĩ thengirĩ ĩ ngagũrĩra mami ngari na ndĩmũgũrĩre nyũmba ngĩmũria oi narĩko narĩko weciria kĩndũ kĩngĩ tondũ ici nĩwonaga aici moragagwo nĩ borithi akanja tikaba niĩ makanjũraga njambĩte kũrehe mbeca

nigetha muthuri ucio tugakorwo nake ri agakorwo na mbeca nyingĩ niĩ ndehage nĩwona hau niĩ ndineka ũru hmm. rĩu korwo nĩwe njoki rĩ nĩ mũici ũngĩambire kũũraga ĩ kana nĩ maraya ũhoro ũcio ũgĩtũimbĩra tũkĩrorana na nyina akinjira riu ri ndukuma guku utaritie naya uyu gutuika maraya ri iri riu no korwo ni kuri kaundu aiguite hihi gaithe ni athie na athie na na ngari na athie na bia agitwarira mundu ngi to korwo niguo arauga nake niguo ageka i nake wai oraga na ri wathie kuiya ri oragwo ri woi ndugathi tutaritie na ciana ici ngimwira riu reke reke twambe turie na twike maundu maria mangi mothe tuhiana to twariganirwo riu nigetha tucoke twambie rugano no horo ucio ni watutangire ciana igire cia nyina umwe cirerorera uria mbeca ingĩingĩra mũciĩ ũyũ wao tondũ nĩ wathirire na ũkũingĩra na maũndũ merĩ nama nama atĩrĩrĩ haha harĩ handũ wona hatarĩ mbeca iroka ũyũ waiya rĩ korwo no ahote gũkinya ataroragĩtwo ithe mbeca itioka ĩĩ ũyũ nake wathiĩ ũmaraya rĩ oya mũthuri na nĩoĩ nĩ mũthuri mũkũrũ woyagwo rĩ ithe ndona nĩ oya for example ya ithe ĩĩ kũrĩa athiĩte ĩĩ rĩu haha rĩ ithe ti danger biũ anyway nĩ twarĩirie ciana icio na ũhoro ũcio ndwaendire wega tondå nä mathomithirio

ndaheana ũguo nĩ ũndũ rĩrĩ mũtimia athondeke mũciĩ na athondeke ũndũ atagekĩra thoni muthuri athondeke muciĩ akimenyaga atiriri ciana ni irona na ni iraigua ciana ici ni iraigua nyina na ikaigua ithe na ni imendete eri tondu othe ni mene na thakame yao no rĩrĩ mũtimia mũgĩ nĩ gwaka akaga nyũmba yake na moko make no ti kũnyita moko make agatharia na gũtharia nyũmba ona tiga nyũmba nyũmba ya nyeki nĩ yakagwo rĩngĩ na ĩgathario na ĩgakwo ĩngĩ nyũmba ĩrĩa nene nĩ mwana ũcio waku nyũmba ĩrĩa nene mũciĩ ũcio mũciĩ ũrĩa waragio kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ mũciĩ waku na mũthuri waku atĩ nĩwe woyaga moko maku ũkarutũrũra nĩ tũrona atimia mararakara marakara akoraga ciana atĩ nĩge tondũ nĩ agĩa na thĩna kaĩ wĩ na selfishness njũru atĩa ũrĩ na kĩndũ kĩũru mũno thĩinĩ wa ngoro yaku tondũ rĩrĩ ciana wagĩciũraga na ticio ihĩte irio atĩ ndũkamatigĩre thĩna nake muthuri ri ake nake akaminyitwo ni kiwiru aka kunina ri akanina ciana na akanina mutimia turonire mutimia arari media-ini muthuri arokire aroraga muiritu wa wira aroraga mutimia wake aroraga kana eh, ka miaka itano kana karia karatigarire ni kanini ta kindu mwaka umwe araikia kibiriti nigetha gugatuika ni guhia kwa hei kwa heire atiriri marakara ma maingihiti uguo ni maki magutuma unine mwana no nine cia mutimia ndumagare uthie gwa side plate yo no thie biu no utige andu mari muoyo tondu muthenya umwe ni ukamabatara itikire uringagira ugithie gwa side plate no kare fatara muthenya ungi kwiragwo ndukaringithie murango ukihituka ni ukaubatara ugicoka kenya mbe nginya hau njoki eh ndeto ni nditu ni ni nditu tondu ni ndaigua mutumia maiyaga na kambuni na matiyaga ni kwenda maiyaga tondu ni maimirwo na ũici ũcio ũngĩũrora wega ũkoragwo o ũkĩbenefit mũciĩ ũcio tondũ rĩrĩa gũtarĩ kĩndũ icio nĩcio icokaga ikarutwo na atumia rĩrĩa ciama ciambĩrĩirie tondũ gũtiarĩ mbere ĩyo ciama rĩrĩa ciambĩrĩire nĩ mahotire kũhonokia ciringi haha na harĩa na makĩmĩtwara kĩama-inĩ reke ngũhe ũhoro wa gwitũ atumia maru- manjirie kũruta ciringi igĩrĩ hĩndĩ ĩyo tene ciringi ici igĩrĩ makĩgũra rĩthũ tondũ nginya matiarĩ na nguo marĩ na nguo ndarũku na gũkũ itina nĩ ũndũ mũrigo ũrĩ haha mwana arĩ ng'ong'o ngũ irĩ ng'ong'o rĩu koguo nguo ciarĩ ndarũku na ciarĩ cia nyaironi rĩu koguo mambĩrĩire rĩthũ magĩũka ũguo makĩgũra ikombe makĩgũra thaburia makĩgũra indo itĩ magĩcoka rĩu makĩanjĩrĩria gwakanĩra we ũgakĩrwo rumu igĩrĩ mweri ũyũ ũrĩa ũngĩ agakĩrwo rumu igĩrĩ rĩu ũmũthĩ ũyũ ona nyũmba nĩ marĩkirie rĩu mahaicaga mũgithi ũyũ ũretwo CGR magathiĩ mambatha arĩa matigarĩte magathiĩ mambatha makahurũka gĩtũmi tondũ nĩ maramenya atĩ ona ciana ici maikarĩrĩire itimaikarĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩndũ nĩ gweterera nĩ iregete gũthiĩ haha nĩho harĩa tũrorigirie ũhoro wa gũkanyaga cui gũkanyaga cui gagimara nĩ gakanyagwo nĩgetha gakehera no kangĩgĩkanyĩka atĩa angĩkorwo nĩ karona indo ici ciothe na gatirĩ kamenya kũrĩa indo ciumaga ke ngũhe rũgano rwa mũnjĩrĩmani mũnjĩrĩmani anjagia kũhe kana gake kanina mĩaka ĩtano ciringi ĩno kiumia thĩinĩ wa mweri gagakorwo na ciringi cigana gagathiĩ gakarora karimũ gake karĩa gaikagia gakona kena ciringi inya

ũgaciakĩra nyũmba ũgacoka ũgacitũmĩra mbeca ũgaka burati ũgaka nyũmba itirĩ kĩndũ ciĩkaga nacio rĩrĩa wakũra ta rĩu ithuĩ twakũra ũguo rĩ na nä ruraya tutirä na mbeca cia kuru ni undu miaka ä rä a tå kä rä nayo ti mä ingä ta ä rä a mathå kå maga mathå kå maga mä aka mä rongo ä na na ä tano nigetha ukaheo ritaya ya njagiriru na ti ritaya ya njagiriru mwira no muhaka urute uria wagirire ti ta uyu tukaga kuruta wa guthambia itina ti ta uyu tukaga kuruta wa guthambia nyumba cioro riu koguo ithuĩ tũtirĩ na mbeca no mbeca ciaku ci mũciĩ ukire na furati ya ngoroba ithatu ya ngoroba inya ithuĩ ndũkĩrĩ na mbeca icio ũkomborithia watara ũgacitara na yuro ũkona nĩ ũraricibu ngiri ĩno na ngiri ĩmwe nĩ mbeca nyingĩ mũno o mweri cia kũricibwo ũgakĩoya thimũ ũgakĩaria na ciana ĩ mami witũ baba witũ ũrĩa ũkĩrĩ mũciĩ rĩu rĩ mũkĩharĩrie ĩ nĩngwenda gũka we reke ihingo ciũke reke ihingo ciũke reke ihingo ihingwo ĩ ũroka gwĩka atĩa ĩ anga kĩ ĩ aca nĩ ndĩrenda gũka ĩ tondũ ndĩrenda gũtiga wĩra ĩ nĩ ndanogi nĩ ndanogire ĩhĩ amba wĩikarange amba wĩkĩona mũtumia ũcio nĩ kuongwo arongwo ekĩrĩtwo mũbaibũ karĩ tĩi thĩinĩ agucagĩrio thakame na kũu na nĩ ngũmũhe rũgano rwa mũtumia mutumia atũra athukumite ingirandi atuma thukumrite athukumite nginya ciara ciatuika njirũ guku ni undu wa kuruta wira na heho na guthambia na gwika atia na mai ni agitumaga mbeca mucii ndagikuite mwana na ndari na ciana no arĩ na ariũ a nyina arĩa atũmagĩra. Na tondũ nyina nĩ amwĩrire nĩ ndakũgaĩra haha mũgũnda-rĩ, agĩkĩmwĩra maitũ ĩ hau nĩho ngwenda mbeca iria ngũtũma mũnjakagĩre. Akahũrĩrwo mbica kerwo burati ĩkinyĩte haha tũma ingĩ twambatie haha hangĩ akahũrĩrwo mbica nĩ ambata akahũrĩrwo mbica rĩu twĩ ya gatatũ turenda rubu eh ah agigya kagigya kagigya kakiaga kagigya kagicoka gitarithia ithabu riu nyumba imwe rihagio mbeca cigana agitara akiona riu guku ni ona ingihuruka ni ngai witu ni ni ndahuruka riu ona mucii ni nguthii kuria na kuhuruka eh makiaragia na muru wa nyina muno na riria aerire muru wa nyina ni arainuka mũrũ wa nyina ahoririe thimũ ahoria thimũ akĩgeria kũmũhũrĩra ũndũ nyina ndarĩ na thimũ akĩgeria kũmũhũrĩra akĩremwo na agĩcoka akiuga atĩ tondũ nĩndĩramũhete ndĩti ĩrĩa ngakinya rĩ nĩ njũĩ nĩ anjeterei agĩkinya kĩwanja kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta akĩona ndarona mũndũ ũramwetereire agĩkiuga ũndũ niĩ nĩ ndirikanaga gwitũ nĩ njũĩ gwitũ rĩ ndigũkĩoya taigithie ndware ku agĩkinya hwainĩ gwĩciria agĩthi agĩũkĩte na British Airways ya ĩrĩa ĩkinya thaa igĩrĩ cia hwainĩ agĩgĩkinya kwao hwainĩ he nyina aramuona akamũria atĩrĩ ko gũkaga ĩĩ ndwerirwo ĩhĩ njugĩte mweri mũgima nĩ ndĩroka ĩhĩ na mwacamania na mũrũ wa nyũkwa kũ kĩwanja kĩu kĩa ndege tũramũhaicirie ndege hwaĩ athiĩ kũ athiĩ amerika mm, ĩĩ ah, hatikĩrĩ na thĩna ĩĩ ke tũkĩhurũke agĩkĩiga mathandũkũ na ndekũmohora akamohora rũciũ akĩrĩkia kũhora mathandũkũ na anyua cai rũciũ rũcinĩ agĩkĩra nyina eh, hĩ nyũmba nĩcio iria kamwe agĩakire harĩa nĩkĩ na githĩ hakwa ti haha nyina akĩmũrora akĩrora nyũmba akĩmwĩra nyũmba ici githĩ ti cia mũrũ wa nyũkwa akĩmũria sa githĩ nyũmba ici ti niĩ njakaga ĩĩ nĩ cia mũrũ wa nyũkwa

Mũtumia ũcio aateire bomu, akĩgũrũka, agĩtuĩka wa gũikara bara, aikaraga koiya thĩ. Nĩ agĩikarire mĩaka na nĩ akuire. No ngwenda kũũria atĩrĩrĩ, aya matigĩirwo kweri marĩ ona gĩ- marĩ ona gĩ- na- na- na bata na indo? No cirĩ ona na- na- irĩ na kĩrumi. Koguo ithuĩ atumia arĩa twĩ rũraya nĩ tũhutĩtio na njĩra nene mũno na tũtigũtũra muoyo ona ũndũ maratũhutia kwanja tĩu tũkũinũka twĩcikire mbumeto ĩ tondũ nĩ tũkĩhũthĩkĩte mawĩra-inĩ na na tũgagĩtuĩka thikirebu rĩu thikirebu ĩno yainũka rĩ nĩ ĩkaigagwo riũa-inĩ ĩkanũrwo ĩgatonyio nyũmba magakwanũra rĩrĩa menda koguo wahota gũtinda hau ũgĩcura rĩu nĩ tũkwenda gwĩciria ũndũ ũngĩ atumia gũthiĩ mombatha mwĩciriei ũndũ ũngĩ atumia arĩa merũraya mwĩciriei ũndũ ũngĩ angĩkorwo nĩ ũkenda kũinũka na nĩ ũkainũka tũtigiei na mũcemanio wa gũcemanagia handũ ĩĩ ta kamũciĩ ũguo kega ga gũikarwo onokorwo wĩna gwaku ũgoka ho ũgatinda mũgatinda mũkĩonana na njoki na kagũre na ũrĩa ũngĩ mũkaria mũkahurũka nĩ amu thikũ iria ndigaru nĩcio nini iria tũikarĩte nĩcio nyingĩ rĩu kagũre ũkwenda kuga atĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũtumia mũrata wakwa nĩ wega gũkorwo mũndũ arĩ thata no tu- nĩ wega gũciara ona nĩ wega gũciaranĩrwo no rĩrĩ gũtirĩ wĩrutaga na rĩene mũndũ erutaga ona rĩake no nĩ tũkĩte haha njũng'wa-inĩ ya kagũre na, na njoki kwanĩrĩra atĩrĩrĩ handũ ha ũkeragwo ndwĩruta- ũkeruta na rĩaku rĩ reke twanĩrĩre tuge atĩrĩrĩ atimia

ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ njoki ndũnauga ũũ mũtimia wĩhithagĩre kanyamũ kanini gĩciĩko-inĩ gĩciĩko nĩ kuga atĩa tene gũtiarĩ bengi mũtumia akoragwo na nguo na hau thĩinĩ etagwo gĩciĩko ena kamũhuko rũtumo rũtumo rũtumo nĩguo rwatindĩkagĩrĩrwo rũgatindĩkĩrĩrwo kanoti wao na ũgeka atĩa atimia aingĩ mũno makuaga makarutwo gĩciĩko gĩkonwo mbeca na ithuĩ mm. tondũ nĩ twagĩkorererwo nĩ ihinda rĩa bengirĩ twĩna bengirĩ mm. rĩu ũhithaga hithaga mbegũ ĩmwe kanyamũ kamwe hanini na wekera mutumia murata waku nigetha inyingi itigaie ukaguna no ugwe unyitwo ni covid yo haria urinyitirwo we wikurire bathi yaku ikure uthie reke wihithagire kanyamu hau ni undu ri ungigakiinuka uguo njoki arauga ati ukanikwo ukanurwo reke ngwire njoki ona ndakwanurwo tũtirae na tũkĩrwo ũhoro wa mũtumia gĩtonga tatae wa mũndũ niwe uroka muiritu etaga muiritu wa mwana wa nyina niwe urokaga kumuruta ni undu ndangihota gwitwara bengi ni onjire na na mbia nyingi ndangĩtwara bengi ndangĩruta gĩtanda mm. athugumirio kũu athiĩ kahinda mm. kanene okuo mũndũ mũtongu na mm. gũtigĩra kwa gũikara mũndũ wa wĩra nĩ ciana ciake nĩgetha arendwa akũre na ihenya na mbathi ĩrĩa ĩngĩkũra na ihenya no gũthũra marathũra kũmũhe ndawa ya mbĩa no frustrations mutimia agĩire na thina

ũgĩetha ũtuĩke no kũrĩa ũtakarĩa aca ũhĩgai atimia rĩu ũndũ thaa cia gĩthaku nĩ ciakinya mũthia nĩ tũgũcemania oro hĩndĩ ĩngĩ tũtetererie ũhoro ũcio tondũ ũcio ti ũhoro wĩ na itherũ

na tũtirainũka nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ twĩ na kũndũ gwa gũthiĩ tũrathiĩ tondũ nĩ gwitũ na no mũhaka tũinũke rĩu gĩthaku nĩ gĩgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ kuma harĩ niĩ nguga nĩ thengiũ wa gũtũthikĩrĩria na gũtũhe kahinda ga kũmwarĩria na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũtongorio nĩ Jesu tũkamũhe ndeto iria ciagĩrĩire nĩ amu ona ithuĩ tũtiũĩ nĩ kũheo tũheagwo na ningĩ ithuothe nĩ tũgereire maũndũ macio kagũre ndũkĩhinge mũcemanio ĩĩ thengio mũno thengio athikĩrĩria aitũ ngai aromũrathima ngai aromwenda aromũikaria nginya tũgacemania mũthenya ũngĩ eh, haha twaragia o maũndũ cararũkũ na tũgũthiĩ na mbere na kwaria cararũkũ ya maũndũ marĩa marĩ kuo na marĩa maroneka